Kot ok en buch anyuola. Donge koro iyie? Kot ok wanyiero bana. This is a serious case. Omari Omari.
Igore. Kot ok en buch anyuola. Eh. Ok en buch anyuola miwacho midhi midhi gi weche winjo. Eh.
Ni ni na winjo re.

rumo koth gik moko Wa, odongo noneno rumo koth gik moko odongo aliona kitambo odongo Hey! wangu odongo wangu aliona kitambo odongo wetu aliona kitambo rumo koth gik moko to omera kura to ginene ko- koto koro noseng'ado lakini mm.
Kot ok en buch anyuola. Donge koro iyie? Kot ok wanyiero bana. This is a serious case. Omari Omari. Igore. Kot ok en buch anyuola. Eh. Ok en buch anyuola miwacho midhi midhi gi weche winjo. Eh.
Ni, ni na winjore. ah. Eh. ni nawinjo ni uh, nyakogutogo nyaka Si- tiende si- si- sijui watimo ang'o sijui wuod ng'ano otimo ang'o Ah, ah, owe sijui ochamo dhiang' Ah, ah. ah, ah. magi gimofelewa number one mano e gimovelowa wayie ayie ni wan kaka joma bei gi jokano Eh. onge lawyers wa ma- mane ni kuro Eh, lakini Eh. ok ni ni waonge lawyers eh. ne wan wanago lakini nok nok nwadwa kasore e gini nok ni nwadwa nok- nok- nok wadwa nwadwa felo kano has many lawyers bwana ha to ndhiwa

not just a Wan gi lawyer lawyer bwana wago. not, not Eh, just a lawyer but senior lawyer senior lawyer.
Eh, Iwinjo? eh. Lakini Omari, eh kuot ok en ang'owa? ok en bucha nyuola Kuot ok en bucha nyuolo bul ma niya niya. Ai, ng'a- ng'ato chung' achung'a to bukore luongo ni piki piki ponki. koro ma- paka paka mielo disco ipani ipani ngani no- ngani ngani ocha jaj marom nade mano koro e gima odhi oketho gicha mano gima odhi oketho gicha Ya, ni- ni- ni- ni piki piki bonki paka mielo disco koro wadwa ni watim analysis analysis mar pikipiki bonki paka mielo disco mokwongo mae gimomiyo warem wadno mokwongo pikipiki pikipiki Iseluongo evidence Eh. okel gi lori okel gi lori to in itugori gi pikipiki Ing'e kata do wach ni ndege bere bere Eh, ni pikipiki bongi to nonego pi- wach kata niya Eh, ndege bongi ndege bongi bere kata lori bongi lori bongi ai Eh?
pikipiki pikipiki ni pikipiki bongi jopeng nyingi rach mano wan mano man- mano achiel mano achiel jopeng Peng- nyingi peng ema itiyo godo e kwalo mon kwalo mon iting'o go nyithi sikul mano peng peng ai peng achiel achiel ni pikipiki apiko apiko kae ma we- weche mag lil bende ng'eny pikipiki pikipiki ni Eh? ai weather sani bende rach ai weather rach ma koyo ng'ich ma wan warwako sweta Ehe. to in idhi e kot ni luonga piko iluonga piko idwa Ni ting'o- pikipiki.
idwa ting'o i- idwa ting'o jaji ga piko hey!
ngine jane Yanga cha wiye, yo jomoko bwana. ochaka chaka ni pikipiki maneno ka jaj koyo mako kon Koyo, kae eh, yani ng'ani ng'ama Koyo ochaya. mang'ich ni ng'ato luonga piko e kot Eko ing'e ni bwana sa. kasto iluonga piko Eh? e kes mar joluo E kes ma jolu iluonga pik, ichawa chach ma achaya mano mna. joluo jok ma nigi range rover Wan Kar joma mondo nigi iwach kata nyadhi ni- bwana. kar mondo kata iwachi ni ati range rover bonki ni Kata ponki. Range Rover bonki. E, in itugori ni pikipiki ponki Piki piki piki piki ponki bas mano wasetieko pikipiki ai wadhi e ponki
paka Ah, ah, ponki ponki ponki ponki ning'eni ne iluongo nying puth puth mano mane- chendo rasia mano chendo rasia ponki iluongonwa ponki ipani sirikal Hey, ipani sirikal ipani ne- sirikal ne- nikodwa gi paro ipani ne gidwa miwa gini kata kata ne sirikal mano koro wawachane kendo makoro wakutho kios sirikal ni nyalo yie ni puth mochendo Russia Eh. moloko nyaka loch Moloko nyaka loch. ninyalo ni- ninyalo yie Ninyalo kidhi yie. jaman ponki en mio- en mon machando sirikal Mon ma chendo seriously. Ha? Mon mowe chuogi koro ti- tijgi dong' mana ne chando to sirikal. bing'e ni ponkino e kisungu monowach libya mogik makasto neg Maka- sadam makasto neg Saddam. Ha? Kasa dam nowacho acha ni pongki Pongki. sirikal onene.
ukarosama dongo temo wacho wachno kinde east africa ka En en to be nowache wache ochiewo. Wehe. To wache wache kotwenyore ni pongki. Obama dongo nege. O- obama dongo negi kar kae Wacha wacha pongki no ok dwa. ok dwa Ang'o mondo moni wacho kisungu moro? dak ni penjwa Dak ni Omari- penjwa. dak ipenjwa Omari- Kikwago. Iki kwangu setimo. setimo. nitie weche gik moko ma kapok idhi e kot penjwa Aya, wadonje paka. Paka. Ni paka miel. jin jin Paka.
jin mong'ere piny mangima mombasa I- Apenji.
Paka. Nokiti kata gomuga. O- okid- omuga ne onge Aya. apenyi apuoyo apuoyo Apuoyo? kiny- apuoyo kiny- a- a- apuoyo ing'e ni riek ditiyo ga apuoyo jacha do- do- doyie Ha? itiyo gi pak ni paka paka I- idwa ni pak ogwar jad ni paka miel paka miel odisko paka miel paka miel are you serious dak iwacho kata niya dhiang' miel dhiang' miel ang'o moni kata keto Eh? apuoyo miel apuoyo miel ng'ini jacho ng'iyo to wacho ni aa Pako ok nyal miel. Paka nyalo gwaro. Aneno mako somo niya.
Eh? Oh, paka ok nyal miel. Paka ok nyal mielo. Mielo disco. Dobed apuoyo. To de ber ber apuoyo De ber bet ber. riek nikech apuoyo nja jini. Lakini paka In itiyo gi paka.
makwalo chiemo e tol. Makwalo chiemo e tol. Nyalo mielo disco nade. In kata ka in case no. Mano be pod inyisowa ni wabed gi geno.

Paka- Disco. paka milo fredi jakadongo paka mielo muse jakadala paka mila miso thuango disco disco disco gimosechung nyaka e gweng ma kata gima chik kowinjo chikok dwa kata ka jaduong' gweng' kende kowinjo winje ni disco kumi tong'e ji kumi tong'e ji Kumi- De- kumi. in jo- jogo ne dwa miyo gino to disco Kumi. wechegi kumimiyi nyithi skul ich disco ich disco
Ha? piki piki nyofa Pakarieto pieka. pieka, chieko
wuok
Adhi Adhi adhi disco. disco Ok iwe keto mega bet bet nigi Amen. permit. ai to ochuli Ok iwe keto ema jalambo. ok iwacho ema jalamo ne onge Ing'eni gini- jalamo ne o, ing'eni ing'eni gini- gini- gini gini dopang onego kwed jamani maber bwana. gini dopang maber to wach niya my lord the Huh? evidence is very clear yes lori ponki ehe punda mielo inda inda ne nyalo donjo ne nyalo donjo we could have win the case chieth guok in nyofa biluno nyofa ni paka mielo disco Koro kata ka Disco. koro ka- koro kata koro mae okel paka koro oket kel paka ni koro koro Eh. mondo ne kaka O, omiel. mondo miel disco nyalo miel.
Wawuoyo kodi. wawuoyo ng'ama wacho wendo kodi bwana.
no wawuoyo gi the supreme court team mpaka mielo ng'o Watimo evidence gi dokari mana weche awinjo. weche awinjo mari weche awinjo Iyo wang' omera. Ya- yani yani yani Kendo yani- ng'e adwa nindo Kisumu ka. Eh. To awan. bwana jogo dwoko wadalo mari nyasaye chiel jogo dwoko yani ya kaka kes ma simple iwinjo dwok gima openji we dwoko gima ok openji Openji niya.
in ere kaka ichich Eh, ni no- raila eh, nokwal itugori ni Piki- gimomiya ni gi- gimomiya achich Ehe. pikipiki Piki bonki nyofa. paka mielo ritha omera ng'a mopenji ng'ama nopenji pikipiki ahero koro sani eri omari Mm. sani ero koro useketho ne baba Ng'a ma- ng'a mabiro mako badu mano koro e penjo ng'a mabiro mako badu ng'ama biro mako badu en ng'a mca wawuoyo kodi un ema nyocha usiko ni o- adwa dhi konyo baba Adhi konyo- mbele ibiro dhi konyo baba kanye wuoru mane ma koro idwa dhi konyo wuoru mane koro idwa dhi konyo baba ndok unya yalo baba u mane ng'ato kasuwa ni Eh. yo titere tere uru mondo koro adhi akony baba konyo adhi akony baba malo dak dak koro kony Ikonyo baba to imbe ni watch mani TV ka wan. tibe ni watch man tv ka wan ichal mana kodwa ni adhi konyo baba mal kata mana eh, wan in- kata mana bomas ok didonji idhi konyo ikonyo baba mane ukuodo wiwa seriously ukuodo wiwa josiaya unjawa Ng'eny gine gin josiaya. Iwacho adier.
Thoth lawyers unjawo wa josiaya. Wan kaka jondhiwa wa complain. Ndhiwa has many lawyers. Ndhiwa gi Kano nigi lawyers madongo lakini nok wadwa kasore e gini. Ah, ah, nwa ng'e ni jo- no- ne- ne- ne ung'e ni josiaya dhi loso Nwang'e ni josiaya dhi loso nikech Jo- josiaya niga gi nying. to jo migori Jo-
donge ni kan ko kan dok owacho pikipiki no wan kaka jo migori dwa donje josie jombe wa dwa donje jo jo kanu do conclude kula win the case But koro pikipiki.
pikipiki nyofa paka Ka- mielo ridha Kasto bende ma to koro wawachonu joma chu. higni piero adek gi baba ok ofwenyo gimomiyo odong' ok ofwenyo gimomiyo ma, odong' ma to koro wakuodho M- ma koro wakuotho ki joot un un ema usemiyo baba dong' un ema osebedo ka un ema umiyo baba dong' nikech iwuondori ni ati in gi baba to in Kare. iketo pichani maduong' ain To eh, babi- baba babi keto iketo alwora piny- e bathi alwora piny alwora e kanyo. bathi yani icha baba marom nade icha baba marom nade koro ineno kaka dong' ineno kiketoga baba tedhi pile pile

wang'ni wang'ni waritou un e kuchietha wang'ni Wa- wane kochi wane weg party un e weg nyofa wang'ni wang wasimu Nga- wang'ni nga- ng'ato liethre gi pati butwa sani wadwaro jok man gi manifesto ka kote mokunyal dhi yale iwako iwacho gi pikipiki pieka in fact gima timore megona megona ema koro wakelo miguna miguna ma sani koro waneno wan megona megona wan miguna miguna ma sani koro waneno nikech ng'eny- ng'eny wasefwenyo ni luor Eh. ok udwa konyo baba malo ok gine giluor aluora Eh, unyap. Gi- giluor ginyap to gionge ok kizungu unyal yale kot

An chunyo an chunyo But kazore. unjawa josiaya unjawa Eh. ne waikore mar miu backup wan kaka jondhiwa jo migori Eh. gi jo kano ne wa- ne wang'e ni gini wingo openji gimo maler pikipiki pieka
Tamodhi e studio wago lwer. Chunyi rach.
chunya chwer bwana Ah, jo- jo- jo- ok joma riek bwana. Ugo ugo kama na kode nono.
wakoni niya ineno kaka wayo kani warelease nu wer manyien miluongo ni ya papa okethore ke jogo oseketho pawni Seketho pawni. papa okethore kasto wamakre uru tich adek mabiro ni wan gi fredi chakadongo live fredi madis tic adek ma biro co wabedo gotamo wang' mogo iluongo ni celebrity gossip ritwa uru kanyo live kaso sani otamo wang' mogo boseyawo youtube ne ah, donju kanyo donju kanyo e jokot walo jokot koro walo usegowa namba bo no in fact ang'ado kamera ng'ad kamera